Salam äleýk mähriban watandaşlar! Sagamana turarmysyňyz? Biz siziň her biriňiziň öýleriňize agzybirligiň, yrsgal döwletliligiň ýar bolmagyny arzuw edýäs. Biziň durmuşymyza, dünýämize bagtly günler düşeýär. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyza, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyza sag bolsun aýdýas. Janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun! Tutumly işlere mydama ýol alsyn! Ine biz şeýle ýagşy arzuwlarymyz bilen ýazgymyzyň bu sany Balkan welaýatynda. Ine Balkan welaýatyna mahsus bolan toýlarynyň biri Urba toýy ba. Urba toýuň çäginde birnäçe dessurlary ýerine ýetirýär. Bişýän tagamlar hem üýtgeşik. Ine ilkinji tagamyň atalyşy dogusynda gürrüň berer bize Balkanabat şäheriniň ýaşaýjysy. Amangül gelneje. Amangül gelneje birek-birege hoş gördük. Ine tüweleme, Balkan welaýatynyň tagamlaram üýtgeşik, tebigatam üýtgeşik, dogrusy, toýlaram täsirli. Indi birnäçe dessurlara beslenýär. Indi şolary hasam bir giňişleýin şol toýlarda atarylýan naharlar dogrusynda. Häzirki atarjak naharyňyz barada maglumaty iýleşsem diýipdik. Gülbibi, bizem sizi özümiz toýumyzda hoş gördük. Ynha biziň şu günki Urba toýumyzda bişiriljek naharlarymyz türkmen milli naharlarymyzyň biri bolan Gatyklaş naharynyň bişirilişini men häzir size görkezjek. Gatyklaş nahary esasy bişirilende kiçi malyň, ownuk malyň, goýunyň, geçiniň döş, boýun etlerinden bişirilýär. Eti ilki bilen ownuk böleklere bölünip, ýagşy duzlanylmaly. Gatyklaş naharyna gatyklaş diýilmeginiň sebäbi, muny iň soňuna bişirilende düýe agyrany bilen Garylyp bişirilensoň, düýe çaly garylansoň, biz muňa gatbaş diýip atlandyrýarys. Gowy duzlanandan soňra, gazanymyza malyň guryk ýagyny, goýnuň guryk ýagyny atýarys. Ýene şonuň zenanlar dogrusy toýa beslenensoň, toýda bişýän naharlaryň göwrümi hem uly atarylýar. Ine, şeýle görnüşinde uly gazanda naharyň eti, owluk malyň eti, ýöne hökman ak ýaga, sary ýaga bişirilýändigini aýtdy. Indi Geldi ýagymyzy atanymyzdan soňra naharyň etini atýarys gazana. Gatyklaş nahary, örän gyşyna-da, ýazyna-da şüweleňli bişirilýän naharlaryň biri. Ylaýta-da gatyklaş nahary Toýdan soňra adamlaryň mädesi tutulanda ýagly, ýüzli naharlar köp iýlende, gatyklaş nahary hökmän toýdan soňra bişirilýär. Toý başlanda-da, toýda-da esasy milli naharlaryň biri hökmünde gatyklaş bişirilýär. Sag boluň, habar berýän. Ine, mähriban zenanlar, diňleýşiňiz ýaly, dogrusy biz ýazgylarymyzyň geçen sanlarynda Balkan welaýatyna mahsus bolan gatyklaşy datma pursatymyz boldy, iýip görüpdik. Dogrusy, bişme möhleti täsin, ýagny düýäň gaty guýlup, düýäň çaly guýup bişirilýär. Bir hili göz öňüňe Deliräk tagam ýalam bolup görünýär, ýöne unaş ýaly ýokumly, tagamly, berhizlik nahar hasaplanýar. Hem toý nahary. Indi mähriban teleüerjiler, indi Balkanabat şäherinde biz şu wagt Urba toýuna gatnaşýas. Dogrusy Urba toýunyň çäginde birnäçe dessurlar bar, bişýän tagamlar bar. Indi häzir gazallaryny diňläp, ýörite bularyň geçigulak tagamynyňam bişirilişi dogrusyndaky maglumatlary ýetirer. Ýene kän-kän hamyrly önümlerden tagamlar bişirýärler. Dogrusy bu gün ýazgymyzdaky pursatlaram häzirde siz bilen paýlaşar. Indi. Aman Gülenje. Indi şu urga toýuň çägindäki dessurlary. Dagy aýdyp bersene. Şu gün Oglugülejanyň agtygy Medetjan öýlenýä. Medetjan bagtly bolsun. Şonuň urga toýuna biz ynha özümiziň gaty baş naharymyzy bişirmä geldik. Mundanam başga türkmen milli tagamlary bişirilýä. Toý üçin netlenen peýnir, sargan edilýä, gatyklaş, ondanam başga gatlama. Indi şol toýuň çäginde haýsy hossarlar gatnaşýar, nähili myhmanlar gelýär? Toýuň çäginde esasy onuň esas birinji ýakyn Ýady, dogan-garyndaşy gelýär, goňşy-golamy gelýär, daşdan-ýakyndan myhmanlary gelýär. Ondanam başga deň-duşlary gelýär, dost-ýarlary esasy gatnaşýan. Biziňki häzir ýazgymyz ertir salkyn başladyk, toýa başlananda-da säher bilen başlanýar. Indi bu ýerde ýörite süýt önümleridenem tagamlar taýýarlanýar. Süýt önümlerden taýýarlanýan tagamlar ýurdumyzyň dürli künjeklerine çäksiz görnüşinde, ine Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherindäki taýýarlanýan süýt önüminiň hem ady bilen hem taýýarlanyşy bilen tanyş bolmakçy. Genjem hoş gördük. Hoş geldik. Sag bol. Indi siz ýakyndan tanasak. Men
Haýlyýewa Aziza, Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy. Biz türkmen toýlamyzda taýýarlanýan sargan peýnir. Orta goýan milli tagamlamyzy size görkezmek isleýän. Men esasanam geçiň süýdünden taýýarlanýar. Sargan diýilýär muňa. Men size şuň edilişini görkezjek. Sarganyň. Bismillah Rahman Rahim. Inelekene süýdümiz guýamyzda süýdümiz sagaňda ýyljak bolmaly. Sawuk bolmaly dä. Ýyljak bolmasa üýmeýär. Çaganyň gaýynadasy dogry iýip görüpdim. Tagamyny keşp edipdim, ýöne gaýynadasy barada maglumat bilemokdym. Indi gemijek? Tagym derejede ýyljak bolýar, şonuň ýalak bolmaly. Gönezligini näme wagt? Gönezligini ýaňky şu ýyljak edemizden soňra ýaňky maýalyk diýýäs biz. Şony alyp goýýas. Onsoň şo şo bilen şuň içine ýyljak derejede bulaýas. Onsoň bulamyzdan soňra ýyljak derejede gapagyny ýapyp, Üstüni basyryp goýýas. Soň gapagyny ýapyp goýamyzdan soň bir sagat durmaly. Bir sagat durýar, dörde bölýäs. Onam ýuwaşjakdan, etegini ýuwaşjajykdan gaýnatyp goýýas. Bir günläp gaýnatyp goýmaly bolýar, ertirden agşama çenli. Indi diňleýşiňiz ýaly, maýasy atandan soň. Süýt kesilenden soň dörde bölünýär. Bir sagat soňra dörde bölünýär. Hä, bir sagatdan soň.
Soňam bir gün. A bulama mümkinçiligi barmy? Şu bulanymyz bir gezek bulasak boldy. Soňra bulanmaýar. A ýelmeşişenok? Ýok, ýok. Ýelmeşenok. Mähriban telegörüjiler bu ýerde sarganyň atalyşyny gürrüň berdi. Häzir genjemiň ýörite maýasyny atar. Bu dogrusu täsin tagam. Türkmen halkynda birek-birege arzuw aýdanda toýdan bolsun, toýdan ýetirsin diýilýär. Dogrusy toýa taýýarlyk görmek, toýda bolmak, toý dogrusynda söhbet etmek, toý naharyny iýmek her bir türkmen üçinem ýakymly. Ine biziň ýazgymyzyň pursatyny Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherinden taýýarladyk. Elbetde, her ilimiziň özüniň özboluşly toýa beslenýän dessurlary bar, toý ýörelgeleri bar, ýöne ählisiniň maksady bir,

Haýal ýanýan otda gatypbaşyň eti bişýär. Etini akdyryp bişirmeli. Ondan soňra eti akyp mazaly bişenden soňra içine Tüwimiz bilen alnyp dogralan sarymsagymyzy atýas. Gowrulan etiň, soganyň üstüne suw guýýas. Gatyklaşyň suwuny köpräk guýmaly, sebäbi onuň içindäki etler elmygam bişmeli, akmaly. Indi mähriban telewyzyjylar, diňlediňiz. Gatyklaşymyzyň çorbasyny atardyk. Indi häzir buň elmygam bişmegi gerek, etiniň doly. Indi soňky pursatlary ýazgymyzyň Ahyrynda size ýetireris. Indi biziň dogrusy Balkan welaýatynyň çäginde toýlanýan Urba toýuna gatnaşýas. Ine häzir zenanlar taýýarlyk görýär. Kendirek giň dönýärdiler. Bulan özboluşly hamyrdan bişýän süýji-süýji tagamlar bar. Taýýarlanyşy barasyndaky maglumatam hemem gepleşigimiziň dowamynda bişýän tagamlaryň adynam zenanlarymyzdan diňleýäs. Indi häzir ýazgymyzy öýde dowam edýäs.
Tüweleme, aý, boýdaşlarym, goňşularym, doganlarym, hemmäňiz bizi sylap gelenize köp sag boluň, bu gün balamy berýäs, gurbanyňyzy başlaýlyň, oňuna başlasyn! Hemmäňize Alla ýeňil bersin! Gelin janym, gel balam, pissymylla diýse, gatlamaň ununy eläp başla, oňuna bolsun!

Balamyň toýy oňuna bolsun tagaman sagyly agzybir bilen hemmäňiz Oňuna başlasyn oňuna başlasyn. Hemmäňiz ynta ýetirsin bizi sylag berenlere taň ýalkasyn hemmäňize. Mähriban telegörüjiler diňleýşiňiz ýaly indi Urba toýunyň ilkinji pursatlary şular ýaly zenanlar hökman birek birege toý gutlaglaryny aýdýarlar hasam toý eýesine şular ýaly toý serpaýlary ýapylýar zenanlara hökman ýadaman toýda hyzymat etsin diýip ine şular ýaly hökman ýaýýan hamyry ýurýan zenanlara Toý ýalygy goluna daňylýar. Toýdan baýrak bolmaýdy kärine gymmatsyň. Garyba many aw edip, ýüňe aw edip, nawadyn edip bişireweriň. Baramyzda gudalarymyz şat bolsun, hoş bolsunlar. Hawa. Ine diňleýşiňiz ýaly hökman gatlamaň tagamy bilen birlikde görnüşine-de has uly üns berilýär. Ine şu ýerden taýýarlanan Gatlakly hökman gudalara-da äkidilýän ekeni. Toýuň dowamynda-da şo gatlaklydan toýa gelen myhmanlara, toý agzalary toý arzuwlary bilen çaý içilýär. Indi zenanlar, hawa, başlaberiň. Ogulgyz eje, toýuňyz gutly bolsun! Tüweleme, hawa, toýuňyza gatnaşýas bizem. Ogulgyzyň toýuny tutmaga Allah jan nesip etsin hemmäňize. Türkmeniň dünýäsi toýa beslenýär. Döwlet derejesinde toýlanýan toýlarymyz bar, öýlerde toýlanýan toýlarymyz bar. Ýöne esasy Buýsanç bilen beýan edýäs toýlarymyzyň çägi giň birnäçe gün dowam edýä türkmen milli tagamlary bişýä hökman myhmana garaşylýa myhmansyzam toýy göz öňüne getirmek asla mümkin däl esasy hezzetleriň birem türkmen milli tagamlary indi toýlaryňyzdaky pursatlary sizdenem diňlemek isleýäs. Toýlarymyzda birnçe sahypany toýumyzyň urba. Ýigit ýeňňä men rugsat berýän. Urbany ýaýyr etýäs. Ozal ýigit ýeňňe ununy eleýär. Onuň biz birlenji pyssymyllasyny gatlamadan başlaýar. Ine şi eltilemiz, goňşulamyz, boýdaşlamyz, aýallogonlamyz hemmesi gelip toýy gutlap şi urba gatnaşýarlar. Her bir toýda salamy gazalyň üsti bilen berýäs. Aňyrdan gelenmizden şi salam. Gazalyň üsti bilen başlap şo toý etýämiz. Gazalyň üsti bilen gutlaýas. Her bir zady, her bir eden işimizem biz gazalyň üsti bilen ýerine ýetirýäs Gulbibi jan. Ynha indi gelnimiz unumyz eledi, iki eltimi gatlamany ýugrup, indi gurbasaltan eltimi indi gatlamany etilişini size gürrüň etip berer. Hawa. Toýumyzyň her bir zadyny ak zatdan başlaýas. Ak zat alnyňa ýagşy diýip, ine gaýynelikle gelip, Ak şeker seçýärler. Gurbany ýaýradamyzda, ondan soň rugsat berýän eltileme rugsat berip, gatlamaň duzuny atyp berýärin, oňuna bolsun diýip. Indi, Gurbansoltan, gatlamany başlaň, goşmaly zatlaryny goşuň, gelnalyja gidemizde. Tabyl tikýärda guda, gatlama, iplik, çörek, döş, ak şeker, miweler. Ynha şu gatlamalymyz biz eltilemize götertýär. Hökman şola eltileň orny bolmaly şol. Eltileň sylag hormat şo. Ine iki gap gatlama bolsun, dört gap gatlama biziň gudamyzyň Aýdyşyna görä, it ýatsa gaplamyzy kähuda iki gap diýýär, kähuda dört gap diýýär. Şony-şony näçe elti bolsa, her gaplama gaby eltilemede götertýär. Aýal-ogullaram adaty daşda duranyna garaman. Aýal-ogullar, daýzalaram munlara uly kömek edýärler. Ýöne daýzalardan öňürti ejekelerini goýýardy. Ine, mysal üçin, Akşeker. Akşekeri hökman. Ejekleriňe götermeli. Döşi ýigdiň ýeňňesine götertýär. Her gaýsynyň öz götermeli ýeri bar. Öz gelşigi ýeri bolýar. Ine şoňa görä olar indi biziňkiler şoňa uýgunlaşan. Tertip boýunça her kim öz almaly zadyny alyp, gelinalyja gitmäkä göterip ugraýarlar. Myhman telewirjiler dogrusy toýda hökman eltiler şular ýaly görnüşinde hamyrly önümleriň, toý naharlaryň ilkinji bysymyllasyny ýerine ýetirýärler. Dogrusy, toýa gatnaşýan agzalarynyň hiçsi çetde duranok, birisi myhman kabul edýän bolsa, birisi çaýyň başynda, birisi düwünçegiň başynda, birisi şoňa meňzeş saçagyň başynda, umuman, hiç bir adam çetde durman, toýa gatnaşýarlar. Indi Gurbansoltan genje, Ini gatlakly, biziň bilen biletimiz gelýär. Hawa, açan önümleriňizi bir aýdyp geçseňiz. Ine, gatlaklyny ýugurmak üçin toý eýesi Birinji duzuny atyp berýär. Ondan soň biz eneli eken eltiler bolup, üýşüp hemmämiz ýygnanyşyp gatlamaň içine duz atylandan soňra bir azajyk hamyr maýa satylýar, bir azajyk ösümlik ýagy guýulýar, ýumurtga çakylýar. Şeýdip suwy guýlup, ine şonuň şu bunyny guýup ýugurýar. Gowy ýugurymy ýetirenden soňra. Bir azajyk demini alar ýaly, hamyry, hawa, demine goýýas. Şeýdip-de, onuň gawy demini alandan soňra böleklere bölýäs. Böleklere bölüp, ony ýukaçyk ýaýýas. Ýaýyp bolamyzdan soňra aralaryny ýaglaýas. Ýaglap, ýaglap, galyň, şeýleräk galyňlykda ýaglaýas. Yzyndan hamyry böleklere bölýäs. Böleklere bölüp, her haýsyny, her bölegini Bir mezenini edip goýup, gatlamalyk etýäs-de, onsoň şol ýaňky bölek hamyry gaýtadan ýaýyp, gatlamany owadalaýas. Hamyr maýa atmagyňyzyň maksady näme? Şol hamyr maýa atmagymyň maksady biziň gatlamamyz gawy çişip, bir owadan bolar ýaly içine hamyr maýa atýas. Şo hamyr maýaly gatlama has içi bir gawaltyş bolup, ýumşak bolup, gawy bolmagy üçin. Algynly çöregiňki ýaly köp atmaýan ekeniňiz. Ýok, Azajyk et ýer. Ogluleje, indi gatlaklymyz-a dogrusu, ýuruma başlady, kendiriň başynda ýene näme tagam taýýarlaýaňyz? Ha, indi şo gurbamyz dowam etdirýär. Hawa, hawa. Indi o eltinen hamyrmaýany ýugrup, ondan soň ony dynjyny alar ýaly, bir-iki sagat dolap goýýarlar. Indi hamyrymyzy çykalyňça, men bulara rugsat berýän. Hany, gelin-gyzlar, Pişmäge-de başlaň diýärin. Indi, Hajybeltin, sen hamyry üzüp ber gelinlere. Köke-köke-de taýýarlap ber, goý gelinlerimiz-de ýaýyp pişmäni ýasap başlasynlar. Goý, şundan-da.
Eltim toý tutýar bu gün. Menem goňşular bilen eltiler bolup, hemmämiz toýa gatnaşyp, ine-hä urbasyna şeýdip.

Galgynly bolmagam ýagda özboluşly owadan bolup bişmegi üçin. Ine biz ýazgymyzyň bu sany mähriban zenanlary ýene bir gezek ýatladýar. Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherinde ine urgy toýuna gatnaşýar. Dogrusy her ilimiziňem özboluşly toý dessurlary bar ýöne Balkan welaýatynda urgy toýy, geňeş toýy,

Taslamaňyzy taýýarlaýarys, ýerli-ýerden bişmänini taýýarlaýarys. Her bir toýumyzyň haçanlygyň bezegi bolup gitýär. Geç ulak hamirli önüm bolan pişmäň ýugrumyny diňledik. Dogrusy algynrak ýugrulýan eken, biraz adaty pişmelerden galyň görnüşinde. Pişme görnüşinde böleklenenden soň, arasyndan hökman şular ýaly kesme bilen açylýan eken-de, şu bir çüňküni çöwürmek esasynda. Arasyndan geçirip çöwürýäris.

Bir guda gideniňde ekmek çöreksiz galyp gitmeýä. Hökman bolaman jübüt edip salýas. Ýa kyrk, ýa otuz alty jübüt edip salýas. Hökman jübüt bolmaly la bir guda baraňyzda guda tarap haçanda şol ýaňky öz taranyna gyz tarap däl garyndaşlara, oglan tarapdan guda tarapdan gelen garyndaşlara paýlaýalar. Şonuň üçinem şu epbek çöregi biz paý çöregem diýip bilýäs, şeýdip atlandyrybam bolýar. Bi epbek çöregi biz ýönekeýje duz atýas, suwuny guýarkasam, hiç hili başga görnüşini atmany, hamyry ýugrakasam, şo sada ýaýyp başlaberýär. Ýa onam petir hamyry atyp. A petir hamyry bolýar.
Onam muny ýukaçyk ýaýyp, gazanyň içine azajyk ýag-çaga salyp, şu aşaky ody ýuwaşjadam öýüp, oda, Zat bismil şo. Hä ol ondan çeşmesi bolýada. Hawa hawa hawa şeýle bolýa. Ine diňleýşi Otan. bilýärli dogrusy Balkan welaýatynda Etmek diýip atlandyrylýar ýöne ahal ilinde Çelpek Çelpek diýip bolýar, atlandyrýar. haýyr. Ine Daşoguz iline baranda hökman künjügi toşaply bişýär. Indi sizde düzümini süýjetmek üçin. Ýok ekmek çörege biz süýji goşmaýas. Hawa ýöne ýüzüne künji kepeleseňem bolýa. Ol öz islegiň boýunça edilýä. Ýöne şol ýaýyň ussat zenanlara ýaýýaşyň hem deň bolmaly hem ýuka bolmaly. Hawa şu elkeşleriň hemmesi oňa ussat. Hemmesi ýaýyp bolýa. Ýöne şoň bişimini ussat.

Eýdýäp durdy oýe, beter-de Nusaý eje ýol berilýär. Gatlamany bişirjek bolamyzada Nusaý eje gelsin, gatlamany gaban asyp başlasyn diýip rugsat berýär. Gaýynene, Men Nusaý eje diýip atlandyrýanym, öýlenýän ýigdiň jana-jan, syrdaş, dosty bolýar-da, ine, şonda ejesini biz Nusaý eje diýip atlandyrýarys. Hamyryňyz dynç alyp bolandyr, hamyryň içi galyňdyr. Indi gatlamanyň hamyryny kökeläp başlaň. Mähriban jenalar, gatlaklymyz el demini aldy, häzirki pursatlar zowala bölünýän pursatlar. Indi zenanlar zowalasy ulurak bolsa omy, nähili? Zowalasy kiçeňräçik bolsa omy. Sebäbi gatlama näçe ýuka ýaýsaň şonça-da gowy bolýar. Indi şeýdip kiçeňräk-kiçeňräk edip alyp goýýas. Tamam.
Ony ne dogrusy dürli ýerlerde gatlaklalarda bişýär. Hawa, gatlakly esasan toý tagamy hasaplanýar. Ähli ýerde-de özboluşly görnüşinde taýýarlanýar. Ine, bir ýaýymdan bir gatlakly, seýrek ýagdaýda-da iki ýaýymdan taýýarlanýar. Ýöne Balkan welaýatynda mahsus görnüşi düýäň örküç ýagy, belli bir mukdarda ösümlik ýagy goşýarlar. Ol hem kyrk ýaýymdan gatlanyp bişirilýän gatlakly. Ýöne bişýän gazanyň göwrümem uly.

Indi hamirimizi ýuka-ýukadan ýaýýas şeýle. Näçe ýukaltsaň ýukaldyber muny. Oňa şeýle ýörite ýaryp salýan. Onuň indi şu ýag çalmada ýerine ýetirilýän usul barmy?
Endigan edip çalmaly. Bir ýerine az çalsaň, bir ýerine kän çalsaň gatlamaň Ýag düşmesi gerek, açylyp bilmeýär. Ýagyň düzüminde ösümlik ýagy-da bar, mal ýagy-da, esasan örküç ýagy. Örküç ýagy gatlanan has bir ýumşak, bir şeýle bir owadan çişirip, içiniň bir kibirdewük iýeňde bir has bir tagamly bolmagy üçin bir örküç ýagyny goşsaň has gowy bolýar gatlamamyz.

Gatlamany niçe owadan etsek şo biziň abraýymyz bolýar. Şu guda baramyzda gatlamanam syn etýäle. Muny baha berýäle. Ylaýta-da şu gatlamaň gyrasy awadanlygy gyrasyna bagly. Gelejem sözüňi böldüm. Buny esasan ýurum alanlarynda el demine goýýalar. Ýaglandan soň el demine goýýalar. Hökman ýaýyp bolandan soň şular ýaly bokma görnüşinde dürtenlerinden soň şekil berenden soň. Hökman ýene eldemine goýalyň. Gatlyk gatlyk her bir gatlagy iňňidi açylyp duran ýalyk edeýär şo. Ynha ylaýta-da gatlamaň awodalygyny gyrasy geleýär. Ony biziň zenanlarymyz barmaklary bilen burup burup ony başarmak gerek. Oňam bir inçe ýoly bar. Öz ugruna burup awodallamak gerek. Ine şonda biziň gatlamamyz şeýle bir gözel şeýle bir awodan bolup pişýär. Dogrusu häzem göze ýakymly.

Ine bizem Balkan welaýatynda toýa gatnaşýas. Biz ýaňy ýazymyzyň başynda daşarda gatyk laçyň çorbasyny atarypdyk. Ine zenanlarymyz şu wagt bize habar berýärler. Dogrusy şoň etiniň bişendigini. Ine mähriban telegörüjiler ine bu ýerde Uzak wagtlap gaýnap duran özboluşly süýtli tagamyz. Şalgamymyzyň görnüşini ýakyndan keşp etdiňiz. Dogrusy, uzak gün gaýnady. Şular ýaly görnüşinde genejem ýörite uýap kesilenden soň dörde bölüp goýýan ekeni. Ine, Reňki, goňur görnüşinde, ýagy gyzaran ýaly şekili bar ekeni. Ertiden agşama çenli gaýnap, şu derejä gelip gyzarmaly. Hödürlenýär çaýyň ýanynda. Ine diňleýşiňiz ýaly, hä, dogrusy özbaşly ýakymlyja-da ysy bar. Häzir tagamynam dadyp göreris, muň süýji bolýandygyny aýtdylar. Indi şu ýagdaýa, şu görnüşe gelmegi üçin, bir ýazgyn gapda bolmak üçin. Näçe litr süýt ulanypdyk? Alty. Alty litr süýt. Kän iýseň-ä bir ýüregiňe degme, mädäňe batma häsiýeti barmy? Ýok.
Hiç hili iýibermeli. Çagalar üçin-ä ýokumlydyr. Çagalar üçinem, ulular üçinem. Ine, mähriban teleýüzerçiler, Balkan welaýatynda şular ýaly görnüşinde hökman Sarygan gaýnadylýar. Indi bu möwsümleýin gaýnadylýan ýeri bolýarmy ýa mydamalyk gaýnatsaň bolýarmy? Mydamalyk gaýnadybermeli.
Sasanam ýaz aýlarynda owlak guzyň örýän mahaly bizde şun ýaly zatlar bol bolýar. Hü, süýt önümleri. Süýt önümleri. Indi hawa, zenanlarymyza ýene bir gezek ýatlatsak, indi uly malyň süýdünden gowumy, kiçi malyň? Kiçi malyň süýdünden gowy. Has haýsy, goýnuňkymy, geçiňki? Goýnuňky, geçiňki.
Geçiňki gowy bolýar. Geçiň süýdem derman hasaplanýar. Ine, Balkan welaýatynyň dürli künjeklerinde Süýt önümleri has giň gerim berilýär. Süýtden dürli önümler alynýar. Şolar wagtyň özünde-de sizde ýygy içilýär süýtli çaý. Süýtli çaý bizde hawa mydama bar. Içýäs. Indi süýtli çaýyň ýanadan şular ýaly görnüşler. Sargan, sykman.
Sargan, sykman. A sykmanyň taýýarlanyşy? Sykmanyň taýýarlanyşy hem edil şon ýaly. Hä. Süýt gaýnamaýar ýöne. Hä. Gaýnamaýan derejede ýaňky ýaly uýdurýaň. Hawa, uýaýaň. Onsoň soňra uýandan soňra halta guýýaň. Soň halta guýaňdan soňra basdyrýaň. Edil şon ýaly. Ol peýniriň görnüşi bolýar.
Peý, tykman bolup gitýär ol. Şon ýaly. Duzuny dakyp göräýiň. Esasanam süýt önümlerimiz hawa, sargan, sykman, balgaýmak, çaýyň ýanyndan gurt, ak gurt, gyzyl gurt goýulýar. Toýumyzda, toý saçagymyzda bezelýär şo zatlar bilen. Mähriban telewürdiler.
Şeýle ýakymly, ýokumly iýmegimi dowam edesim gelýär. Dogrusy, ozal bir iýip görüpdim, ýöne ýakyndan ýene keşp etmek, iýmek, düzüm baradaky maglumatlary eşitmek hasam ussadymdan täsin. Genjem sag bolsun aýdýar, Hemişe siziň gadanyňyzda süýtli önümler bişip dursun. Toýdan bolsun, toýda görşeliň. Sag boluň! Indi mähriban tölegörjiler gatyklaşmyzyň ýanyna geldik. Indi uzak wagtlap çorbasy gaýnady. Dogrusy, etiniň akyp bişmegi gerek eken, ýöne muňa sogan atýarlar. Gyzartmak maksady bilen pomidor önümi atylmaýan eken. Ynha, gatyklaşymyzyň eti bişdi. Eti bişenden soňra tuýumyzy guýýas. Tuýumyzy guýanymyzdan soňra haýal ýanýan otda tuýumyzy gaýnatýas.

Bir uly gabana ýeterlik bolýar. Ulynyň, kiçiniň, çaganyňam, garrynyňam söýüp iýýän gatyklaç nahary siňňitli bolýar, adam bedeni üçin örän peýdaly bolýar. Suw guýlandan soňra elli gal gatyklaçy garyýar. Suw bilen et bir-birine sogaşyp, özboluşly bir Tagan emele gelýär. Ine dogdy, uzak wagt gaýnaýan ekeni. Gatyklaş, esasan bişme möhleti atarandan tä bişýänçä üç sagadyň gerekdigini aýtdylar. Muňa taýýar bolandan soň düýe gatygyny, düýe çaryny guýýarlar. Ýöne indi şu ýerde bol mukdarda, ençeme hektarymyz bar, sarymsak bar. Sarymsagam esasan unaşa has gowy gelişýär. Gatyklaşa-da edil şonuň ýaly. Bu-da unaş nahar ýaly kem dermanlyk, kem berhizlik, kem ýokumly nahar. Çagalar üçinem gowy, garry adamlar üçinem gowy şüweleňli iýilýändigini aýdyp berdiler. Dors häzir bizem şo pursatlaryň şaýady bolarys. Ozal ýazgymyzyň geçenki sanlarynda Balkan welaýatyna mahsus bolan gatyklaşyň bişiriliş togursyndaky maglumaty ýetiripdik, ýene haýyş etdik. Dorsy ýene bizi myhman kabul etdiler. Mähriban zenanlar, indi biziň uzak wagt gaýlan gatyklaşygymyzyň tüwüsi akgyny derejesine düşdi. Eti doly owrandy. Indi şu wagt häzi göräýmäne goýy görnüşinde. Indiki pursatlaram aýdyp berseňiz. Biziň gatyklaşygymyz taýýar boldy. Gatyk taýýar bolan gatyklaşymyza diňe düýäniň agaranyny aýlap guýýas-da, suwy bilen garýas. Ine, dogrusy, bu-da gatyk. Düýäň gatygy, düzüminde az mukdarda çaly bar. Bu-da şonuň ýaly. E, diýmek, bol mukdarda salynýan bolmaly.

Mähriban zenanlar gatyk laşygymyzyň agaranyny guýdular. Ine şular ýaly görnüşinde. Isleseniz suwlaň görnüşinde, ýöne genije bilen taýýarlaň goýy görnüşinde. Ýöne suwlaň görnüşinde taýýarlamagam gowy ýöne şeýle görnüşinde hökman hökman düýe agarany guýulýar üstüne. Dogrusy tagamyny ýatlamaly tagamlaryň biri bolupdyr. Berekella genjem eliňize güller bitsin. Sag boluň.

Indi mähriban teleüerjiler dogry gyzykly pursatda geldik ojagyň başyna. Gatlak düýbüniň bişirişi aýratyn o adam uly ugrumda gazan atarýan eken ony. Hawa. Uly gazan atyryp şoň ýaryna çenli ýag guýýas Gülbibijan. Sebäbi

Gatyklaşymyzdan içdik, indi ýene gyzgalaňymyz dowam edýär. Gatlaklymyz bişdi, ine şolar ýaly görnüşinde. Geçiglowumyzam bişdi. Indi gelneje ýer nebit söz nobatyny size geçirýäs. Indi gatlaklyňyzy böleklänem bişirýän ekeniň. Hawa, sebäp bular saçakda goýuňda hemä awudan görünýär, iýmäge çenli bolýar. Ine şular ýaly görnüşinde. Şonuň üçin kesip-kesip bölekläbem bişirýäs. Hawa.

Şu türkmeniň maşgalasyna goýýan hormaty, aňyrdan gelýän ýol-ýörelgelerimiziň ýitmän dowam edýänligi. Ine şeýdip, Balkan welaýatynyň zenanlaram Gazal bilen hasam soýlanyp, şahanamyzda ýerine ýetirýärler. Ine häzir biziň Jiglemizem sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar. Adyňyzy aýdyp beriň. Seň adyň? Meň adym Toýbibi. Toýbibi.
Seň adyň? Ogulgerek. Ogulgerek. Sen? Umida. Umida. Adyň? Humaý. Humaý. Seň? Aý, käbe döneýin. Ine, türkmen maşgalasynda gyzjagazlara aýratyn hormat goýulýar. Ogul döwletiň başy, gyzdyr onuň göwün hoşy diýilýär. Ine, gyzlarymyza Zemin gözelliginden aňrylyşyp, asman gözelligini ýatladýan owadan-owadan atlar dakylýar. Ine, jiglenler biziň pişmämiziň sowamagyna garaşýarlar.
Gaplamamyz sawuşdy. Indi oň üstüne biz şekerimizi sepýäs. Bu şeker näme üçin sepilýär? Birä gaplamamyza aodanlyk berýär hem süýji tagamyny berýär. Şeker ak zat. Ak zat anyňa ýagşy. Biziň türkmençiligimizde her bir zat ak zatdan başlanýar-da. Şonuň üçin hem şeker ak zat, süýji zat. Şu ýaşlaň ak bagty bolsun, altyn tagty bolsun. Bagtly durmuşda ýaşamak bilen arzuw edip, Elmydama hemme zadymda ak zat ulanýas Gülbibijan. Hany Elpijan, tegeläp başlynmy şekerini? Gatlamamyz şeýle bir owadan görünsin. Gatlamamyza at dakmasyn gudalamyz. Mähriban zenanlar, dogrusy biz ýazgymyzyň ahyryna gelýän ýaly bolubam görünýäs, ýöne beýle däl, ýene ýazgymyz dowam edýär, häzir zenanlar bize. Epmek çöreginiň bişirilişini görkezýär. Indi epmek çöregi häliden size bir gezek ýatladýas, biz çelpek diýip atlandyrýas, Balkan welaýatynda epmek çörek diýip atlandyrýar. Onda zenanlar öýe geçibereýliňmi? Ýöriň.

Mähriban telegoerjiler ine biz Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherinden ine Urba toýunyň toýlanyşyny görkezdik. Ine Ogulgül gelnejäň maşgalasynda ine birnäçe hamýardan bişýän tagamlary şol bir wagtyň özünde-de gatyklaşyň. bişirişine tomaşa etdik. Ogulgullaýda ýene bir gezek arzuwlarymyzy aýdýas, toýuňyz gutly bolsun, toýuňyz toýa ulaşsyn, hemişe işiňizde toý bolup dursun, gyz agtygyňyz bolsun, ogul agtygyňyz bolsun, şular ýaly toýly günüňizede gatnaşyp bir kemämize miýes beretsin, sag boluň! Sag bol Gülbijan.
Ynha, goşa ganaty bolan Garaşsyzlykdan galkynan, Bitaraplykdan beýgelen Berkarar döwletimiziň bagtyýar durmuşynyň bagtyýar eneleri biz. Öz döwletli rysgal ojagymyza Eltilerim bilen, baldyzlarym bilen, goňşularym bilen, gelinem bilen, uly-kiçi dogan-garyndaşlarym bilen ogul toýumy toýladym. Ynha, Gülbibijan, biz şu gün urba görnüşini ýerine ýetirdik. Onda biz milli tagamlary, ine, gatlamalarymyzy, geçgulaklarymyzy, ekmek çöreklerimizi bişirdik. Hawa, ynha, şony biz bara indi şony awodollap, saçak edip, Gutulamyzy äkitmek üçin taýýarladyk. Indi hemmämiz agzybirop, şadyýan bolup, buýsanç bilen guwanyp, şu toýumyza guwanyp, hemmämiz bileje çaý-suw içip, gudamyza ýola çykyas. Bagtyýar durmuşda, arassa asmanyň astynda, parahat zeminiň üstünde biziň mähriban Arkadagymyzyň saýasynda, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň saýasynda şeýle abadan toýumyzy şadyýanlyk bilen Ene ýüreginiň buýsanjy bilen toýlarymyzy biz ajaýyplyk, arkaýlyk bilen tutýarys, Gülbibit jan. Şu bizi şeýle eşretli zamanda ýaşatýan, şu biziň bagtyýar durmuşlarymyzda toýumyzy, abadan toýlarymyzy arkaýyn sawmaga hemme mümkinçilik döredip berýän mähriban Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyz, hormatly Prezidentimiziň janlary sag bolsun, Beýik başlary aman bolsun! Il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli alyp barýan beýik maksatly tutumly işleri ruhana ýollarda rowaçlyga beslesin! Allajan mydama olary öz penasynda aman saklasyn! Ene üçin iň uly bagt çagalarynyň bagtyna guwanmakdyr. Ýurt parahatçylygy, maşgala abadançylygy, çagalarynyň, agtyk-çawluklarynyň bagtyna guwanmak bir Bir ene üçin şeýle uly bagt bolýar, bi eşretli bagta ýetirýän mähriban Arkadan, hormatly Prezidentimize biz ene ýüregimizden tükeniksiz alkyşlarymyzy, egsilmez alkyşlarymyzy aýtýarys. Toýlarymyz toý ulaşsyn, mydama ülkämizde, Watanymyzda şeýle awadan toýlarymyz bolup dursun! Sag boluň ene.
Dogrusy bizem duýgulandyrdyňyz. Sebäbi enäň kalbyndan syzylyp çykan arzuw ol üýtgeşik bolýar. Şol arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Hemişe toý bolsun, toýa gatnaşmak miýesser etsin. Indi mähriban telegörüjiler şular ýaly arzuwlar ýurdumyzyň dürli künjeklerinde her raýatyň kalbynda, dilinde ýaňlanýar. Bu ýurdumyzyň asudalygy, rahatlygy, parahatlygy bolelin durmuşda ýaşaýanlygymyz. Indi biz söz nobatyny. Güljemala geçirýär. Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyby häzirki wagtda okuwyny tamamlady. Zähmet ýoluna düşdi. Ine, Güljemal, biz sizi talyp döwrüňizde türkmen milli folklorlarymyzy ýerine ýetirmekde ussat höküminde tanaýas-da. Tüweleme-nde häzir iş pursatyňyzy Balkan welaýatynda dowam etdirýäňiz. Sebäbi her bir ýaş öz ornunda tutanýerli zähmet çekýär. Her bir ynsan öz mynasyp käriniň eýesi bolýar. Indi siziňem hem arzuwlaryňyzy diňläli. Kenan Power dowam edýän işiňizem bilmek isleýär. Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň Medeniýet merkezinde folklor toparynyň öz tamamlan hünärim boýunça çeper ýolbaşçysy bolup öz zähmet ýoluma başladym. Hawa, dogrusy uly hyjuw, joşgun bilen başladyk. Öz işleýän hünärimizde, ugrumyz boýunça zähmet çekeris, işläris, arymarys, ýadamarys. Biz ýaşlar, galyberse-de geljekde türkmen milli folkloryň ösmegine, uly goşant goşarys diýip ynandyrýar. Ýaň ýerine ýetirdik biz toýuň içinde toý gazallary, toý küştdepdileri, türkmen toýlarynyň üsti bilen ýüze çykan folklorlar şolar, türkmen folklory, ýaşlara uly goldaw berýän, uly giň mümkinçilikler döredip berýän Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Serdarymyza Köp sag bolsun aýdýarys. Olaryň janlary sag bolsun, alyp barýan işleri mydama rowaç bolsun. Sag bol Güljemal arzuwlaň hasyl bolsun. Dogrusy biz sizden ýene-de täze hawa folklorlara çykyşlara garaşýas. Işiňizde üstünlik arzuw edýäs. Sag boluň. Mähriban teleworjylar! Ine biziň ýazgymyzyň bu sany Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherinden taýýarladyk. Ine, Urba toýunyň toýlanyşy dogrusynda size tanyş etdik. Dogrusy Urba toýunyň çäginde birnäçe süýji tagamlar bişýän eken. Ine, şu ýerde geçigulak tagamy, patlaklysy, epmesi hemem süýtden taýýarlanýan sargynyň taýýarlanyşy. Ine, bu ýerde-de özboluşly balgaýmak diýip atlandyrýan ekenler. Bu esasan düýe süýdünden taýýarlanýan eken. Dogrusy, ählisem toý saçagynda Toý çaýy bilen içilýän süýjülikleriň bir görnüşi. Ine, häzir bundan ýörite saçak taýýarladylar. Gudalaryna tarap ýol aldylar. Ine, dogrusy, täsin pursatlaryň şaýady bolduk. Biz ýene Balkan welaýatyna syýahatymyzy dowam edýäs. Ine, biziň ýazgymyza ýakyndan ýardam beren Balkan welaýatynyň Baş bilim müdirliginiň Mekdebe çenli terbiýe, bilim, we mekdepden daşary edaralar bölüminiň gurnamagynda taýýarlandy Balkan welaýatynyň Baş bilim müdirliginiň işgärlerine, Sag bolsun mlaýdýas işlerinde hemişe üstünlikler ýar bolsun. Mähriban telegörüjiler, ýazgymyzdaky pursatlar siziň göwnüňizden turandyr diýip umyt edýäs hemişe ýazgylarymyzyň dowamynda ýurdumyzyň dürli künjeklerinde bolar şular ýaly görnüşine milli, döwrebap naharlarymyz dogrusyndaky maglumatlaram size ýetirip durarys.